Döwür şeýle, döwür. Döwür beýle däldir. Dünýä döräp, heniz şeýle ajaýyp döwür bolan däldir. Emma käbir naýynsaplar özleriniň ähli aýyplaryny döwrüň üstüne atýarlar. Ýaşulular sowetiniň maslahatynda bir gojanyň aýdanyndan. A gyz, näme hanmydyň sen? Geýinýärsiň beýle gymmat. Her ýaglygyň iki goýun, her ýüzügiň bir bedew at. Her köýnegiň bahasyna alyp boljak iki sygyr. Iller geýýär. Menem geýjek. Döwür şeýle, döwür. Gelin, näme dänjireýärsiň? Çüýredimi öňki dişiň? Altyn seni ýigdeltmändir. Kyrk bolupdyr otuz ýaşyň. Hem pul seçdiň, hem garradyň, hem dişiňe berdiň jebir. Iller şeýtýär, bizem şeýtdik. Döwür şeýle, döwür. A-how, ýigit, bu ne boluş? Ýeňsäň saçy iki gujuk. Bu gün erte ogluň bolsa, sallan şekgem ýasap boljak. Hany derrew il görmänkä, sertaraşa tarap ýüwür. Iller şeýtýär, menem şeýtdim. Döwür şeýle, döwür. Men-ä seni tanamadym, gözleriň-ä örän tanyş. Wi, wi, berdiň gyzymy sen, saçyň näme ýarty garyş. Dört örümiň şemal legsi seslendirdi şowur-şowur. Iller kesdi, menem kesdim. Döwür şeýle, döwür. Goňşym diýdi toýdan bäri iş edenok oglum Anna. Ogluň Anna iş edermi? Öýüň goşy dokuz tonna. Ojakda-da öwüç eti bylkylap dur bagyr-bagyr. Wah, şeýtýäs-dä, biz guraly, döwür şeýle, döwür. Dur, dur gardaş, konwertiňi atma poçta, ýaşşygyny-işligini görmese-de seredeýin daşlygyna. Muň yzyndan goluň ýokla, näme barka, için çöwür. Çöwürmäge gaýrat ýokdur, döwür şeýle, döwür. Şägirt inim eserleriň seter sany çykdy çenden. Kitaplaryň galmadygyça okalýarsyň günbe-günden. Setirleriň arasynda ne ýürek bar, ne-de bagyr. Şu günki öýken besdir maňa, döwür şeýle, döwür. Omzy bilen bir gojany kakyp geçdi daýaw oglan. Ýeri, köçä sygaňokmy? Garynjygy doýan oglan. Degmedige ýylanlaram degmezmişin, ömür, ömür. O diýýäniň ertekidir, döwür şeýle, döwür. Aýna bakyp begenip dur. Çynar boýly ogul senem. Hanha seret, hamyra-da ýugrup dur syrkaw eneň. Hany derrew eliň ýuw-da, iýjek nanyň özüň ýugur. Ejem jandan aýlanaýyn, döwür şeýle, döwür. Iki mellik ortasynda gygyryşyp dur iki goňşy, ýeke garyş ýer üstünde turýar watançylyk urşy. Agam, sen bir parhlyrak bol, nämä gerek munça wagyr? Parhly bolsaň nyrhyň bolmaz. Döwür şeýle, döwür. On otagly köşk gurupsyň, Keşşik aga, berekella! Ýöne bu on köpräk dälmi, dört-bäş sany gara kellä? Görýän weli, biraýlyk däl, kisejigiň örän agyr. Aýlyk bilen iş bitenok. Döwür şeýle. Döwür. Moskw işli jüwlüli, köp duşupdyň uly ýolda, bu gün bolsa garažyňda lowurdap dur mele Wolga. Bir başyňa näme gerek, munça rul, munça tigir. Satýas, alýas, alýas, satýas, döwür şeýle, döwür. Köşek, nirä howlugýarsyň, ajalamy ýa jenaýata, kabynaňda mele gelin, özüň bolsa juwan ata. Bäş-on minut giç barsaň-da, toý eýesi eder sabyr. Döwre görä sürmek gerek. Döwür ýyndam, döwür. Aý goňşujan, jan aýaklaryň kesildi-le işigimizden. Ozallar-a tä ýatýançak düşmezdiňem döşegimizden. Ýatlaşardyk geçenleri, okaşardyk goşgy, şygyr. Şygyr-pygyr ýatdan çykdy. Döwür şeýle, döwür. Magazynyň takrap ýatyr, Pylanyň hem uklap ýatyr. Gerek zady geç gel zady, Haçan aljak Mämmet müdir? Bu gün, bu gün, ertir, ertir. Gutardy-la takat-sabyr, Zat bermeseň zat berlenok döwür şeýle döwür. Ahow dogan düýn nälmidi öz dostuňa wepaň hakda güp güp edip gant deregine ant içýärdiň tokga tokga indem dosta şyltak atyp düpläp ýörsüň gübür gübür. Işim bitdi, andym ýitdi, döwür şeýle, döwür. Öňümden bir ýigit çykdy, ýetmiş ýaşly garry ýaly. Düýnem daýaw bir ýigitdi, dagda biten gargy ýaly. Bu gün bolsa garynja dek zordan ýöreýär gybyr gybyr. Şahyr, ýör bir üsleşeli, döwür şeýle, döwür. Soradym men döwre bakyp, dogurdanam şeýlemiň sen? Hany antyň, hany haýaň, serhoşmyň sen, telbemiň sen? Döwür maňa jogap berdi. Men hemişe size bagly. Ulaltýan hem adam ogly, kiçeltýän hem adam ogly. Biri çekýär ýagta tarap, biri çekýär gijä tarap. Uly çekýär ula tarap, kiçi çekýär kiçä tarap. Ýagşylara arka durdum, ýamanlary gaýgyrmadym. Dogrulyga çagyrdym men, egrilige çagyrmadym. Ýalan gepi di diýmedim, döwlet pulun iý diýmedim. Iki sygryň bahasyny köýnek edip geý diýmedim. Münmek üçin maşyn berdim, ýüz elliden bas diýmedim. Daranmaga darak berdim, dört örümüň kesdim edim. Dynç almaga wagyt berdim, okamaga bagyt berdim. Jübiňizden hak almadym, öz kisämden mugut berdim. Bugdaýyňyz orup berdim, pagtaňyzy ýygyp berdim, her gün eşek süýdüňizem güjürdedip, sagyp berdim. Söýüşseňiz ýigit berdim, söýülseňiz gözel berdim. Lak atmaga söz tapmasaň, goşgy berdim. Gazal berdim, dertleseňiz derman berdim, işleseňiz zähmet berdim, ýaşamaga al baýdakly, adalatly döwlet berdim, bezedim men egniňizi, doýurdym men garnyňyzy, ýöne weli käbiriňiz ýele tutup burnuňyzy. Bar garany maňa sürtüp, etseňiz-de uly gowur, dünýä döräp bolan däldir meniň ýaly uly döwür. Siz etmeli ömri ömür, siz etmeli döwri döwür. Döwür şeýle, Kerim Gurbannepesow.